Ur sell war lizher-kelaouiñ Splann! gant Caroline Trouillet. Don emañ at meus et voat poent teurelur seul ar un neventi yeu i brer e bot un agro-industrier hag un endro. Dizuni kompagnouner ur gazetennerez, Caroline Trouillet hag ur media enklask Splan. Mad un traoù genoc'h Caroline. Salut da enora, mad un tra. Bon, traoù zo deglem, euh, maremañ. Mira perzh ec'h Ya, je tu.
Ba, ta, wi gantei dam un doere an ran da chen-se. Ha muioc'h war don mat muzit vat er rubrikenn-mañ enrollet gant Radio Boa. Anneus de commence arrive d'un dan neué ipen un agence tout commence en Finistère keniger amdor gober an aodeger ge Yannick Moreau zo mab politikel Philippe de Villiers. Ya, Enora, heñ zo bet maer Les Sables d'Olonne ha kannad hed e pastell bro Vendée-Hué. Ha perak oc'h intereset getoñ e tisplann, Caroline? Peduer eo dezhi d'e labourat e Breizh e penn an ajañs Tout commence en Finistère, ajañs vrudañ ekonomikel, touristel Penn-ar-Bed eo. Ha soñj 'peus, Mañsen, eo eo bet poentet meur a direizhder en hanternovel embannet gant lez rannvroel Kantoù Breizh. Ha ya gwir eo.
A feuriou kevradev ha perc'hennañ en o-mesk arc'hantaouañ redadeg Jean-Le Cam er Vendée Globe. Douget eo bet klemm gant ur gevredigjer enep-korruption assez même. Setu, ha ma distroomp d'ar penn nevez, Yannick Moreau, tra zo da gonto. Ar politikerezh n'eo ket ar vicher. Disklêr hirañ e miz Genver tremenet. Embannet doe he c'hoant kaout labour tuir. Ar klevet int bet gant departamant Penn-ar-Bent en deus gopret naon evit ober war-dro tout komañs ar Finistère. Merk departamant Penn-ar-Bent a nai eo an ajañs-se. Diorren a vo brudañ an tiriad e fall hag e-keñver an dra-se n'eus gellet Yannig Moreau lakaat en a-raok e skiant-prenet da gentañ evel maer kumun Nevez e Sablounolon ha da c'houde evel pennaozer ar Redadeg bagoù dre liañ vent d'e glob. Ha tost eo Yannig Moreau doc'h Philippe de Villiers neuze ? Ya, deus, se vo komzet bobtein. Pa oe bet pedit gant podcast Politika e Heureux Kammermeer en doe lakaet ar goj un dinennad bet deus Bro-Vendée war e amzer-verr en gouestlet evit IGR Les Sables d'Olonne. Ha dre ur munut e klever an eur e tispleia un peu treoe euh, en zon œillant de la redeur per e Igeria de Hon e berz embregour publik il er me klasker kontantagne pe ur lazc'holek pe ur mad boutin. Sutil eo an diforc'h, met sklaeroc'h e teu da vout pa vez resisas dioutañ ez eo ar mab boutin un anv kristen evit al lazholek. Ar mab boutin e anv ur font ivez. Krouet eo bet e daou vil unan war-ugent gant Pierre-Edouard Sterrin hag ar c'hantaouet getañ evit souten raktres hag arvesk ur c'hresk ekonomikel hag un efed sokial. Ha gerioù-mañ da ivez e genoù Yannick Moreau a-drugarez diberon politikel ur c'histour-meur all, Philippe Devilliers, remerket getañ an den yaouank abred-tre pa oe houmañ ur soñjal mont da avokat war an afer Yao. Pa gomzed eus e gumun e lârae al logelik vihan eus Bro-Frañs e-lec'h mont 'vesk al leskoù politikel ambregerezhel e an ur sell kempouezhet deus ur vro. Kement ha leuskel e dobl ar sell-se. Deus un tu-pilh e kaver ur gêr hag a zo e penn ar jeu e-keñver adimplij an dorioù lous evit ma vefen mat da evañ pe c'hoarzh teñvoù lec'hel a-enep d'ar bro kañv war werzh an tiez ha d'an touristelezh dreist-kont. Deus un tu all e teuy da vout ur lec'h ma vez renet emgannoù ideologel ha sevenadurel ehan ar frankiz menazioù hag eztaol frankizioù diazez gwarezet gant ar vonreizh. D'an daou a viz meurzh oa bet aotret gant Yannick Moreau, maer Les Sables de l'Aune, d'ar c'houlz e c'hoazh skignañ ar film Silence ha pedet gantañ Bruno Gollnisch, pet kannad euh, RN, le Rassemblement National, et Parlement Europa, dit Velette. Gorteit Silenced n'eo ket ur film zo bet dihunet deus skignañ e Bro-Saoz. E geger ha kaset eo bet izevener d'an toull-bac'h evit abegaoù atiz d'ar gazoni ouelenour ha dismegañs d'ar lerz-varn. Soñj 'peus deus an trouz oa bet graet ouzhpenn dek vlez zo evit votiñ ha dimeziñ da tout an dud. Yannick Moreau ouez mesk ar gannaded doe votet a-enep e-tal Thierry Mariani a zo bomet Kanad ERN e Parlamant European. Merci brasdor Caroline muioc'h vehe de gontagn me n'an eus traoù a amzer er rubrikenman eus un barret e vo. Dundut i chilaou ar chilaouerion chilaouerezet len, licher, kelaouagn, splan. Dame de la Cador Gozar neventi eo ber broman ar dro d'un endro a D'an tu dezho pellañ a vez un dilennad e gaout ti-kêr Caroline. Ya, a-benn nebeutoc'h evit c'hwec'h miz e vo an dilennad e gaout ha divizet eo bet gant Splann labourat gant Street Press. Ni 'maomp embannet ur lec'hienn e lec'h ma c'heller gwelet peseurt kumunioù a c'hellfe dutañ en tu div pellañ a-benn miz Meurzh daou vil c'hwec'h warn-ugent. Ma tec'hot da deurel ur sell ma zud vat ar lec'hienn Splann.org. Ha distrujet eo emrener labour-douar Palestina. Etre daou vil tri war-ugent ha daou vil pevar war-ugent oa bet dic'hastet pemp dregont ha pevar-ugent deus an douaroù en Palestina e enklazadur Gaza hag e Jordania ar c'houlz e holl dre forzh bout taget dizehañ gant bombezennoù Tal. Gant unan ha tregont a viz Gouere oa bet tizhet Bank Ad Palestina hag oa bet krouet e daou vil dek evit dastum gwareziñ alies kementiñ ad ar vro. Pep levr veze pourchaset gantañ pevar ugent seurtad ad da pemp kant peizant dezhi da produiñ ed, pizh, potaj ha louzaou. Stourm a ra ar gevelouri vreton Graines de Liberté evit sikour peizanted Balestinia da gavout adenn-dro a-benn adkavout o emrenerezed labour-douar ha boued. Ha bremañ, dic'hastañ servij ober rannvro koulz ha daou e broioù ar Liger. Goude ar sevenadur e vez taget en ekologiezh gant Javier Mile ar broioù al Liger. En un tel lennet gant splann e weler he fell da Christelle Morancé digreskiñ un niver a bostoù labour. Ha perzh a lakfe da pemp ha tregont un niver a dud o labourat evit renerezh treuz kemm-energiezh hag an dro ar rannvro a-benn daou vil seizh warn-ugent. Trec'h a rafe deus pemp dregont a hanter-kant budjed en energiezh hag hin abalamour da droioù bet embannet e daou vil pevar warn-ugent ha votet e daou vil pemp warn-ugent. Hag ekotri e tifenn ur red karbon faltaziet. A-raok ma voe divodet e voe fiaru ha gouarnamant Bayrou oc'h embann oa bet duelait gantañ treuzvelusted al label karbon izel. Padal oa bet gwelet gant ar kazetenn Le Monde oa center reolennadur soublor hag ar servij da grouiñ kredaoù karbon faltaziet. Muioc'h a zo da lennañ ar lizher kelaouiñ splann. Hmm. Ha tribunel eo mell droad rouz noz o harpeurion eus o he drengamp hag e roehon. Kondanet zo bet c'hwec'h paotr yaouank d'un toull-bac'h e fin ar bloavezh daou vil pevar war-ugent, goujen doet Taget ar gouel a-enep ar faskourien aozet gant unan a viz Gouere daou vil tri war-ugent e Zambrieg. An afer-mañ en deus diskouezet zo liamm o kreñv etre hooligan an tudioù pellañ a vez gwelet e stadoù porzh-veur Roudourou e Duncan ha Roerland Park e Roerland. En en enklask embannet gant Basta e penn kentañ ar miz e vez lakaet war-wel levezon ar strolladoù feuls ha xenophob deuet da graoñenniñ kevredigezhioù harperien hag a oa enep gouelennour gwechall. Aes dezhe dre ma vezont laosket d'ober gant ar c'hlouboù mell-droad-sañ.

Peadra eus zo Caroline de vous sabatuet. Ya, ma sen peus soñj enorat eus ar pennad web embannet uh, genom e miz Mai diwar-benn ar feursterioù gouzañvet gant skolidi lise Itron-Varia ar C'hesker e Kastell-Pol. Ya, sur ha konsekans eus ober d'arlerc'h. Duere uh, neuzen da c'houdenn en klas zo bet krouet meur a strollad dud um, gwask Hag euh, abaoe zo bet brudet un afer a mondial. Pemden deus ar strollad skolajidi bet gwall gaset un doe lakaet o fri en dielaou. Deuit eo a-benn ar strolladik da gaout pennañ do kazetenn leziri o dan a velo, pe a dra da welet sklaeroc'h e trosbuier Yves Lay. He-mañ 'oe kelenner ha rener ar skolaj Sant-Pêr hag a vez tamallet dezhañ ar gwashañ feulsterioù fizik ha psikologel er bloavezhioù mil nav c'hant tri-ugent ha mil nav c'hant dek ha tri-ugent. Ha peseurt aferioù zo bet diskoachet gete neuze? Kablus eo bet Yvled eus meur a felladenn all er-maez lezenn, er-maez reolenn hag er-maez kevrat. Da skouer, e doe chañchet sistem skodenn ar familhoù en desped d'ar gevrat hag a zo etre ar skolaj hag ar stad. Chenchet doe ivez ar mod da beilho ar frej o kantin, e lakaat ar familhoù da beilho pred ha pred pa oent sañset rein, kant pe war ujan lir d'ar muiañ bep tri miz. Ivez ez amper e vije kontet skolaj. Di yalc'hourien, des euh, boursiers, pa ne ouent ket, lodel a vije diskleriet padal doe kuitet ur skolaj hag a-wechoù e vije lakaet da yalc'hourien skolajidi en ur c'hlas, pa ouent en ur c'hlas hel e e duirionez. Hagos d'an traoù-se oa bet difunet dezhañ labourat evel kelenner ha rener e kumun ar Relec diwar un diviz bet chomet ret gant kuzul departamant an deskadurezh-stad. An ade en dehe ranket un diviz ba e lakaat un termen, Cherchen, de vuhez vicherel Ivle Isamper.

Ar berr zo ivlaet a gelenn e kumun ar Roleg. Hmm. Les ober a bep tu, neuze. Les ober a bep tu, ya, Enora. Ma kavez ober skouer d'an aveleoù gardi skrivet gant unselerien. Koulskoude, n'o deus ket miret outan da gaout na outro red hag unan didermen e mil nav c'hant pemp ha tri-ugent, zoken, evit bout chenener ar rener zant Per. Ret eo splann e darempred gant servijoù un deskadurezh-tan met n'o deus ket respontet d'hor goulennoù, na lavaret eo bet resevet mat hor goulenn daoust da vout bet al lañset dinimp.
Gesplann ne vez renablet bep miz un darn hag ur raktresoù a-bouez eus war un tiriad ha de lakaat an dud da gemer per en tabut foran dibabet peus Caroline, une débeuda neuze barrek ap splanner miz-mañ. Ya, da gommons ar raktres keraozañ. E Montroulez vo chañchet stañ lec'hel keraozañ ar gumuniezh gumuniaoù evit krouiñ tachadoù gwareziñ nevez tro-dro d'ar fonumantoù istorel. Enklask publik a vo bet an daou ugent a viz Here. Ya chom ra un tamm e amzer war. Hag ur raktres energier e kornôg ur vro. Ar raktres evit dicarbona industriezh ar c'hornôg dre heñchañ ar CO2 tennet deus tri lec'h industriel. Lakaet vo ar gaoz war mod digas dre ganoliaoù, dilevennañ ha dikargañ war listri e mouster ar loc'h. Porzh-Naoned, Sant-Nazer, evit ma vo miret dindan un zouar da viken. Kendivizoù un diarog aozet betek un naontek a viz kerzu. A poent lakaat ur gaoz ar deiziad er splann. Ya, etre a pevarzek hag un triwec'h a vizere vo c'hoariet en teatr un unvaniez e Limoges, ur pezh-c'hoari grand reporter. Ur pezh-c'hoari bet skrivet gant al leurennerez Aurélie Van den Dael diwar-benn sistem media ha politikerezh ar c'heleier gant an div gazetennerez Morgane Large hag Hélène Servel. Ha d'an daouarn Nugent a viz gwell mitchen eus hag ur miz-mañ e Roehon vo ur bredegen a ziar stad an ospital publik e Brer en enklask zo bet manet ma ne chopel so gant ar Caroline hag Isabelle Jarjail. Ya, um, Jenim vokomzet bro e galleg euh, ar wechemañ, mm. deus un klas bras diwar-benn un stad un hospital publik e Breizh, e kafe ar mediaoù e champ libre, etre c'hwec'h eur e tregont ha eizh eur noz. Displeget e vo, Jenin hag an Isabel Jarjail ostilhao a disoc'h hor hon labour un klask a hir amzer. Hmm, voyons mm. votre public sevel goulenn d'or à tout quoi. Ya, vel juste. Ya. A façon, merci Brasse d'Or Caroline. Merci Brasse d'Or Nora.
De vous grøy d'or prontatse marse laram dendut vehe interesset gedu en klask ima bedem bannet ur podcast bana baden sofa konzet peus ipat uh, ur prantat mad hag penoz e begrøy den trau petra ur chanchament structurel eus e system en hospitalia Hiriv en dez hag er c'hlinik eu prevez hag neus cheñchet pep tra en ur mod pe cheñchet yar boch ha boch a traoù kiriege euh, penaos euh, euh, aozadur ur sistem-se en ur mod en enkadenn e vever hiriv en dez euh, e ospitaliop ur vro. Rac'h an traoù-se zo de glevet dre podcast ben abadenn sofar ur lec'hienn radio-bo a Putsch BZH ha mod aral be trugarevras doc'h de vout tapet amzer avit komz genom hag an traoù-se en despet Doumouez hag euh, spi meus e vo euh, spi meus e vo aesoc'h an traoù avidoc'h a-benn ember. Ya, mis mos un tamm iskis ma voe, ma mouez.
Ba em gavam ur mis deus anat neuze.
Ya, men ar rento, joa deoc'h.